sarih hrawng ka ṭuan cang i Baibal ca lengmang hi ka buaipi. Baibal ca zong ka leh. Baibal cektu zong ka ṭuan. Hrilhfiah zong ka ṭuan, ka ṭial. Phung zong ka chim. Ca zong ka ṭial. Baibal lengmang ah. Cucaah phi tampi kha ka hlaw lo biapi si ko hmanhsehlaw Ni thaizing ka chim duhmi cu Bible hi Bible hi Bible cathiang hi na thlarau caah aan cawmtu na thazaang na compass Pathian na dawt khawhnak lam cu mai si ka ti duh Zarkhat ah Nazi za le sawmruk le pariat kan ngei. Nikhat na Nazi kul le li. Nazi kul le li chungah khan Bible ca he minute pahra tal caan nan hmang maw? Nazi kul le li chungah minute pahra te tal caan nan hmang maw? Pakhat pa nih bia kan ruah mino si. Ka pa ke cu kum zong ka zuam lem lo. San ka ngai, ka thei peng ko. TV ah ka ngai peng kan phungchim ka ngai, Bible rel ka ngai ko. Ṭha ngai. Sihmanhsehlaw ngaih kha, theih kha, hnai theih kha, mifim pawl an tinak ah na theihmi khi na theih hnu nazi pasarih ahcun zakhat ah sawm kua ca dih an ti na theihmi kha ka theih a za ngah lo biakinn zong ai CBC biakinn zong ka chim lengmang zarkhat te biakinn kan i pum i kan theih lawng ha za lo dakaw Khrihfa nunnak ah theih a za lo theih cu kan ka ku dong panga han zai da ka ta chut nga te ta hme bi kha ka ta chut nga theih cu hi tia te si

Mah cu he theih a biapi ve ko nain theih he a kalti khomi cu rel. Baibal ca kan nei dih nan duh lalai hol rel nan duh kawl hol rel nu mirang hol rel u nan duh paun rel u sihmanhsehlaw rel a biapi ngai te. Nikhat amin panga tal na rel maw? Na ziku le li, li chungah Minute pahra te tal na rel maw? Na rel ahcun hihi na neihchih tiah ka ruah. Lai holh hin zei kan ti? Nau um kan ti. A min a dang cio men lai. kan i zoh khol cu fai ceu kan ti va um seh fai ceu cu ngete nau um zeicah nau um an ti hihi a nau ta tuk a um tu an chiah thei cung ngete rel cu na um Na theih hnuah na rel chih. A pathumnak cu baiha cin ciah. Atu chan cu baiha ciah kan, kan zuam lo. Kan dai thlang tuk. Ah, ka, ka theih ko. zeihmanh nan, nan bai hat lo cun nan thei lai ka zum lo vawlei cungah hin bible society nih zeinti dah ti ahcun vawlei cungah hin mirang ram hi Europe le America Canada mirang lei pauh i Bible an theih lo ning hi a mak ti si European countries are Bible illiterate. Europe se America se Canada se mrang hola mangmi vialte ram hi Bible an thiam lo a zual hman ti. An thiam lo ning cu an theih lo ning cu Bawi Jesuh Khrih a nu kha hodah si ti hal tikah ka theih bal ṭung lo Baibal a um cu cu an ti. Baibal an theih lo ning Khrihfa ka si ti zong Baibal theih lo fawite na ciah lo ahcun ciah kha biapi da kaw kei kum riat ka ti a Baibal a zoh lon ka ciah ter biakinn chungah ka chim tawn ther le phang in ka chim tawn mah khakha tu tiang a hmun rih hon chim tu han ka til hau mual ka pho sual lai kum riat ka tin ka chim ter bai ha den ka chia ter a ṭhahnem ngai cu cucaah thei abipi senan ngete si rel abipi nau um si A pathumnak cu zoh lo i ciah a biapi ngaingai. Mah kha vial lawng a si ahcun na kut hi vial lawng ham a si. Zung pathum lawng hi na nung kho lo. Hal khawl cun hi hi ra cu maheh zei in ti meh tok kan ti. a thei lo tu nan mino nan um cun cawng law meh tok zeicah meh tok kan ti arkhan i meh an tok tikah lengmang an tok cu meh tok cu bible ca na thei na rel na chia meh tok ca na tuah na ruah na nun lun chungah na ruah na thinlung ah a um na thinlung ah a caam a nung na lung chungah aa zel a biataknak Bible ca i biataknak khama cu ahcun na lung chungah a um peng na ruah an nun an, an nunpi na lung chungah nuamnak an pe nomnak an pe tu cu hi si na lung chung a nung mehtok a panganak cu na theih na rel na ciah na ruah na hman na nunnak na hman ahcun na kut a tling mah kha vialte kha na nunnak na hman ahcun a tling A panga tein a um lawngah kut a cang. Mah cu ahcun a ṭhawnnak a um. Pathian kut ṭhawng kan ti tawnmi kha maw cu si cu? theih, rel, chiah, ruah, hman. Baibal cathiang mah cu ti cun tiu law zeidah a cang? Zeihmanh aan hngilh kho lai lo. Zeihmanh aan hngilh kho lai lo. Zeicaah? Mah hi Baibal ca hi Hi Baibal ca hi David chan in siangpahrang David chan in an hman cangmi Baibal thiang kum thong thum a hlun kho bal lo. Vawlei cungah bestseller kum fatin a si. Bestseller cu mi nih an cawk tam bik kum thong thum sullam ngei zungzalmi Baibal ca a si. Cucaah hlenthiammi minung khuaruahnak vialte, a izim vialte sal i tlai khotu ding na si ahcun na ṭhawn hau. Mah cu ahcun hmun peng law zeihmanh nih an hing kho lai lo. Na ṭhawng lai. A ra rihmi cu Paul nih a ṭialmi cu zeiti ri dah? Cu bantuk a nungmi nunnak cungah cun Jesuh Khrih a ceu. Jesuh Khrih a ceu ti um dakaw. Kha bantuk a nungmi nunnak kha Jesuh ceunak aa phuang. Cucaah kebiahalmi pathum kha na piantharnak kha mah khan nih khan na cawm lai. Pathian na dawtnak kha mah cun aan cawm lai, na pial lai lo. Thlarau na ngeihmi kha mah cun nih cun thazaang cat lo na pek lai. A phi cu mah cu si. A phi dang tampi a chimtu an um ve ko lai. Nihin ah cun mah cu ca phi si tiah ka, ka, ka chim duhmi si.

Mi nih an in upat dih ko zongah na nunnak taktak na sung ṭung ahcun zeidah ṭhathnem? Na nunnak taktak kha Pathian nih a sin um dingin a ser cangmi kha a sin i phan ṭhan dingah cun mah hi a lam si bik si deh ka ruah. Pathian bia thiang theih Pathian biathiang rel, Pathian biathiang ciah, Pathian biathiang ruah, Pathian biathiang hman. Mah kha khan Pathian ṭhawnnak ra Jesuh Khrih a ceu. Mah cu ah cun na nunnak kha tlau lai lo. Khuazei kan nun zongah kan tlau lai lo. Kan compass a si, kan manual a si Khrihfa caah. Mah cucun i thaizing ah Pathian bia ka phuan duh, ka phuan duhmi si. A ngaitu vialte biakinn rami siseh, online zong a ngaitu nan um siah ngaitu vialte Pathian nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Alo.